configuration of the scene. Or can we actually do the whole background violence? Who? Yes, if il-produzzjoni jisima After Frankenstein. Din hija uh, collective performance ta' l-School of Performing Arts, l-Iskola tal-Arti Performattiva, fi ħdan l-Università ta' Malta. My friends have all forgotten me, my parents has disclaimed me, behold I cry out violence, Studenti tal-Arti Performattiva mill-Università ta' Malta se jkunu il-protagonisti ta' xogħol teatrali ġdid u kontemporanju imtella' mill-Università ta' Malta. Fl-episodju tal-lum se nesploraw aktar dan ix-xogħol u t-talent warajh. Dan it-tip ta' performance, studenti mit-tliet dipartimenti tal-iskola, ġifieri tagħżfin, tal-mużika u tat-teatru jiġu flimkien biex jgħaqqdu performance produzzjoni waħdanija. Din is-sena t-tema hija fuq After Frankenstein, ġifieri Tislet titlaq ġiet ispirata mill-ġrajja ta' Frankenstein, l-istorja ta' tabib li li ħoloq kreatura minn diversi biċċiet ta' iġsma li kienu mejtin u tuhom il-ħajja. Oriġanarjament l-idea ġiet minn mit-tema tal-identità, l-identità tagħna kontemporanja fil-21 seklu, Hija frammentata ħafna, ġifieri isu ħadna l-ispirazzjoni minn din identità multiplika. U biex eh, insegwu ġrajja ta' Frankenstein maħuda minn ħafna partijiet tal-isma. Eh, u di tirrifletti wkoll il-metodoloġija tal-kompożizzjoni kif bnejna din il-produzzjoni. Ġifieri hemm ħafna biċċiet ħsejjes li nsibuhom mid-dinja ta' kuljum, movimenti li nsibuhom fid-dinja ta' kuljum, anki il-viżiv mid-dinja ta' kuljum, poġġejnihom flimkien, insiġna qisu tessut wieħed li qisu joħloq Frankenstein, performance li hija tip ta' Frankenstein, ħafna biċċiet li flimkien imbagħad joħolqu produzzjoni waħda. Mela, l-ħsejjes għandna soundscape ta' Mario Sammut, ġifieri li għamel soundscape isa mhux soundtrack, bħal soundtrack imma mhux bil-mużika, bil-ħsejjes ta' kuljum jekk hux In-nies jitkellmu u jippastiġġaw u l-karozzi ta' traffiku minn dak il-lat. U minn naħa tal-azzjonijiet ukoll għandna isu azzjonijiet li ħadna mid-dinja ta' kuljum u nistgħu ngħidu wkoll anki minn ċertu sports, ġifieri għandna azzjonijiet ġejjin mill-boxing jew mill-ġiri, azzjonijiet minn ta' fashion show isu ħafna azzjonijiet li ttieħdu mill-ħajja ta' kuljum. Let us make woman in our image. Dwar oġġetti wkoll iva, I mean wieħed jistenna li bħala produzzjoni ta' Frankenstein ma tantx nixtieq niżvela ħafna mill-oġġetti li qed nużaw imma hemm ħafna biċċiet Iva li waqt il-performance, waqt il-produzzjoni, se jkunu qed jingħaqdu biex joħolqu tip ta' Frankenstein ehm, biex il-pubbliku jkun jista' jieħu gost jara dik il-performance. Apparti soundscape u oġġetti u anki azzjonijiet minn dinja mill-ħajja ta' kuljum, għandna wkoll eh, projections eh, minn eh, designer Margaret Westby li hija wkoll lettur fid-Dan Studies tal-Università ta' Malta. Ġifri, apparti dawk l-affarijiet kollha li tkellimna dwarhom, hemm ukoll l-għad viżiv, hemm l-eye design ta' Matthew Ġellel, ġifri flimkien il-projections ta' Frankenstein, qed ngħidulhom digital Frankensteins, għax se noħolqu isu eh, Frankenstein digitali u jiġi proġettat. Hemm ukoll l-eye design ta' Matthew Ġellel li eh, Fi ħsiebi għamel biċċa xogħol kbira wkoll. You creature of dream. After Frankenstein se ssir il-Ħamis 23 ta' Marzu, il-Ġimgħa 24 ta' Marzu u s-Sibt 25 ta' Marzu fil-Valletta Campus Theatre. Eh, il-performance tibda eh, fit-8 ta' filgħaxija u għandha eh, durazzjoni ta' xi 40 minuta b'kollox.